Helo, fy enw i yw Jess Owen. Rwy'n eiriolwr proffesiynol annibynnol yng Ngwasanaeth Eiriolaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru, a ddarperir gan TGP Cymru. Diolch am gymryd yr amser i ddarllen a chlywed ein gyflwyniad. Ein nod yma yw archwilio'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yn eich ardal leol, a'ch annog i atgyfeirio unrhyw un y credwch a allai elwa. Rwy'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch yn ymwybodol o eiriolaeth fel cysyniad ehangach ac yn eiriolwr ar ran y plant a'r bobl ifanc rydych yn gweithio gyda. Mae eiriolaeth yn hyrwyddo safbwyntiau, dymuniadau a theimladau plant a phobl ifanc er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu hystyried ac y gweithredir arnynt yn ystod unrhyw brosesau gwneud penderfyniadau. Mae egwyddor eiriolaeth wedi ei chynnwys yng Ngonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae'n ymwneud â chynrychioli'r plant a phobl ifanc, bod ar eu hochr, cynnal eu hawliau a nid gweithio o safbwynt lles gorau. Rydym yn darparu eiriolaeth broffesiynol annibynnol sy'n golygu nad ydym yn chwarae unrhyw rolau eraill ym mywyd'r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda. Rydym yn annibynnol o unrhyw wasanaeth arall. Mae'r sleid hon yn dangos beth yw eiriolaeth, yr hyn nad yw eiriolaeth, a'r hyn y mae'n rhaid i ni fel eiriolwyr proffesiynol annibynnol ei wneud i eirioli ar ran y plant a'r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda. Pan fyddwn yn esbonio i blant a phobl ifanc beth yw eiriolaeth, rydym yn aml yn defnyddio'r ddelwedd goleuadau traffig hon. Mae ein cefnogaeth i blant a phobl ifanc yn aml yn cyfeirio at rywbeth y maent am roi'r gorau iddo, rhywbeth y maent am ei newid neu rywbeth y maent eisiau ei ddechrau. Mae gwasanaethau eiriolaeth ac eiriolaeth proffesiynol annibynnol wedi mynd trwy lawer o newid yn y deg mlynedd diwethaf, yn arwain at heddiw, lle mae gennym ddull cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth statudol yma yng Nghymru. Yn 2012, adroddodd Keith Towler, y Comisiynydd Plant ar y pryd, yn Lleisiau Coll, am y diffygion niferus mewn darpariaethau eiriolaeth ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael, a phlant mewn angen. Roedd angyfartaledd cyllid ar draws y gwahanol awdurdodau lleol yng Nghymru. Nid oedd unrhyw ffeini prawf cyson ar gyfer mynediad at eiriolaeth, nac unrhyw adroddiadau cyson ar y ddarpariaeth eiriolaeth. Nid oedd plant a phobl ifanc yn gwybod am eu hawliau i eiriolaeth, ac nid oedd pob gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol ar yr awdurdod lleol. Roedd problemau hefyd o ran diffyg hyfforddiant safonol ar gyfer eiriolwyr proffesiynol annibynnol. Bydd y dull cenedlaethol o ymdrin ag eiriolaeth safonol yn awr yn sicrhau yr eir i'r afael â'r diffygion hyn ac yn sicrhau gwasanaeth eirioli safonol ni waeth ble maent yn byw yng Nghymru. Yn 2014, rhoddodd Deddf Llesiant y Gwasanaethau Cymdeithasol seiliau statudol i ei reolaeth. Mae'r gyfraith bellach yn datgan bod gan plant a phobl ifanc yr hawl i ddweud beth maen nhw'n meddwl ddylai ddigwydd pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Yma yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, rydym yn darparu cynnig rhagweithiol o eiriolaeth, eiriolaeth ar sail mater, eiriolaeth heb gyfarwyddyd, eiriolaeth ymweliadau preswyl a hefyd cynllun ymwelwyr annibynnol gwirfoddol. Er mwyn goresgyn yr her nad oedd plant a phobl ifanc yn gwybod bod ganddynt hawl i gael cyfarfod eiriolwr proffesiynol annibynnol, cyflwynwyd y cynnig ragweithiol o eiriolaeth fel rhan o'r ddarpariaeth eiriolaeth statudol. Mae'n cynnwys cyfarfod dinodedig rhwng eiriolwr a phlentyn neu berson ifanc sydd, yn blentyn neu berson ifanc sy'n dod i mewn i'r system ofal, neu yn blentyn neu person ifanc sy'n dod i mewn i faes amddiffyn plant. Mae'n bwysig iawn mae'r person ifanc wedi rhoi caniatâd i'r gyfarfod gael ei gynnal. Dylai gweithwyr cymdeithasol gynnig cyfle i bob plentyn cymwys gyfarfod ag eiriolwr i ddysgu am eiriolaeth. Os yw'r plentyn neu person ifanc yn derbyn y cynnig, dylai'r gweithiwr cymdeithasol gwneud atgyfeiriad i'r prosiect eiriolaeth leol, gan ofyn am gyfarfod cynnig gweithredol gyda'r plentyn neu person ifanc. Yn eich ardal leol, byddai'r atgyfeiriad yn cael ei wneud i'n gwasanaeth. Os ydych chi'n ymwybodol o blentyn neu berson ifanc a ddylai fod wedi derbyn y cynnig gweithredol i gyfarfod eiriolaeth, ond nad ydyn nhw wedi, plîs cysylltu â ni heddiw i wneud atgyfeiriad. Mae'r sleid hon yn manylu ar y broses a ddilynwn pan fyddwn yn derbyn atgyfeiriad cynnig rhagweithiol. Rydym yn cynnig dull cyfunol o ddarparu eiriolaeth, gan gynnwys cyfarfodydd wyneb yn wyneb â phlant a phobl ifanc, yn ogystal ag ymgysylltu rhithwir, fel y cyfarwyddir gan blant a phobl ifanc, i weddu i'w hanghenion orau. Os hoffai'r plentyn neu berson ifanc gael cymorth eiriolaeth broffesiynol annibynnol yn dilyn y cyfarfod cynnig gweithredol, byddwn yn trefnu hyn ar eu cyfer. Yn ystod y cyfarfod cynnig rhagweithiol o eiriolaeth, rydym yn darparu llawer o wybodaeth i plant a phobl ifanc am eiriolaeth yn gyffredinol a gwasanaethau eraill y gallant eu defnyddio ar gyfer cymorth. Os yw plant a phobl ifanc wedi cael mynediad at gymorth eiriolaeth yn flaenorol, neu os nad oes angen y cyfarfod rhagweithiol o gyfarfod eiriolaeth arnynt am unrhyw reswm arall, Rydym yn cynnig cymorth eiriolaeth ar sail mater i blant, a gefnogir gan y gwasanaethau plant rhwng dim a 21 oed, neu hyd at 25 oed os ydynt mewn addysg neu hyfforddiant. Mae adborth gan blant a phobl ifanc yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn awyddus i rannu'r hyn y mae rhai ohonynt wedi ei ddweud am ein gwasanaeth. Dwedodd un person ifanc, Fe wnaeth fy eiriolwr fy helpu i siarad yn uchel. Fe weithiodd, a gwnaeth i mi teimlo'n well. Dwedodd un arall, Nawr rwy'n gwybod bod gan blant hawliau Mae'n gwneud i mi deimlo'n fwy hyderus. Dwedodd un arall, Roedden nhw bob amser yn gofyn fy marn i mi ac yn rhoi gwybod i mi pan oedd penderfyniadau yn cael eu gwneud a oedd yn effeithio arna i. Gwnaeth un person ifanc lun ar gyfer ei oheiriolwr a ddywedodd, Ceri, ti yw'r gorau, Ti'n gwrando ac yn helpu drwy'r amser. Ti'n ddoniol a neis. Mae'r dau sleid nesaf yn esbonio sut rydyn ni'n cefnogi plant a phobl ifanc nad ydyn nhw'n gallu cyfathrebu na'n cyfarwyddo ni fel y mae eraill yn ei wneud. Credwn y dylai gwasanaethau eiriolaeth fod yn hygyrch i bob plentyn a pherson ifanc, felly rydym yn defnyddio'r hyn a elwir yn eiriolaeth heb gyfarwyddyd. Mae eiriolaeth heb gyfarwyddyd yn fath gwahanol o eiriolaeth. a byddem yn eich annog i gysylltu â ni i drafod sut y gallwn helpu os ydych yn teimlo eich bod yn adnabod plentyn neu berson ifanc a fyddai'n elwa'n fawr o'r cymorth hwn. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth ymweliad annibynnol, lle mae cyfeillion gwirfoddol yn cefnogi pobl ifanc sy'n derbyn gofal hyd at 18 oed, gydag ymweliad misol. Cysylltwch os ydych yn adnabod plentyn neu berson ifanc a fyddai'n elwa o'r gwasanaeth hwn, neu os ydych yn adnabod rhywun a hoffai wirfoddoli. Rydym hefyd yn cynnig eiriolaeth ymweliad preswyl. Yn ystod 2022 a 2023, daeth 493 o blant a phobl ifanc yn gymwys ar gyfer y cynnig rhagweithiol o eiriolaeth yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru. Cawsom 157 o atgyfeiriadau cynnig rhagweithiol, Derbyniodd 112 o'r atgyfeiriadau hynny y cynnig ragweithiol ac aethent ymlaen i dderbyn eiriolaeth ar sail mater. Gweithiodd ein Gwasanaeth Eiriolaeth Seiliedig ar Faterion gyda 878 o blant a phobl ifanc, a cefnogwyd 1,084 o faterion gennym.